Әле кар төшмәсә дә, урамда баш киемсез озак йөреп булмый, шуңа да без бүген бәйләргә өйрәнәчәкбез. Оста куллы шәһәрдәш Юлия Нуриев безгә үз серләрен ачачак. Хәерле кич, хөрмәтле телевизор караучылар. Сез форсат тапшыруын карыйсыз. Без бүген Юлия Нуриевда кунакта, оста куллы шәһәрдәш безне бәйләргә өйрәтәчәк. Юлия, хәерле кичләр. Хәерле кичләр.
Менә безнең өстәлдә нинди генә э, бәйләнгән өс киемнәре юк. Бияләй, шапка, кофтага кадәр бар, шулай бит? Әйе. Сез моны үзегез бәйләдегез? Үзем, үзем кулларым белән.
Бик яхшы, бик матур, бик җылы күренеп тора. Без без без дә бүген бәйләргә генәбезме? Алла бирсә, биренәбез. Әйдәгез, теләкләрегез булса. Теләк бар, әйе.
Ярар.
Так, җепләрне мин инде бүген сезне башмак менә мондый өйдә киеп йөри торган тапочкилар йөртәм. Бу минем улымның тапочкилары. Өйдә бик яратып киеп йөри ул аны. Мин менә бу җепне пасмаларда алам, соңына шушындый менә йомры туп шикелле түмгәкләргә нитеп куям инде, урап куям. Һәм иң беренче без күз җыябыз. Күз җыя беләсезме? Әйдәгез.
Җыябыз, Сез кырык берне җыегыз, мин кырык өчне. Миңа менә әле бәйләргә кирәк иде как раз утыз сигезенче размер. Мин шуңа кырык өчне җыям, ә сез утыз җиденче размерга кырык берне җыегыз.
Ә сез үзегез бәйләү белән күптән шөгыльләнәсезме? Мин инде бәләкәйдән үк бәйлим. Минем үзем Башкириядән. Анда әби бабаларны нәнәй кортәтәй дип йөртәләр. Нәнәем минем бәләкәйдән үк өйрәтте бәйләргә. Ә хәзер э, кибетләрдә нинди генә җепләр юга инде, ангорка дисеңме? Ә элек бит инде безнең әби бабайлар Гадәттә җон носкиларны җоннан бәйләгәннәр, сарык җоныннан. Үзләре бәйләп кенә калмыйча, үзләре дә эрләгәннәр, шулай бит? Сез үзегез эрли беләсезме, күргәнегез бармы? Күргәнем бар, әлбәттә, чөнки минем әнәнәем җонны эрли. Без Башкиредә әним һаман да сарыклар тота, аның җонын без кисәбез язлы-көзле һәм шуннан нәнәем җн эрли. Тотып караганым бар, әзрәк эрләп караганым бар, тик ул эш белән әле эшләмим инде, мәшгуль түгел шул.
Безнең әбиләр бит инде кич утырып, махсус бәйли торган булганнар, әймәгез, бер генә элек бит инде телевизор карап утырулар булмаган, Бергә җыелышып, кул эшләре белән шөгыльләнгәннәр. Хәзер булса да, әле менә хәзер телевизор кичкене берәр нинди кино караса да, нәнәй кулына берәр нәрсә ала, обязательно, берәр нәрсә эшләргә булса. Тик утырып булмый, тик кенә кино карап, кул кушырып утырып Карый алмыйм мин ди. Минем күңелем Канына сеңмәгән инде ул, әйе, өйрәнгән шулай. Әйе, канга сеңгән.
Тик тормаска, ни, эш, эш, эш.
Ә менә менә сез әйткән менә бу носкины бәйләр өчен безгә күпме вакыт кирәк була?
Ну, ул әлеге дә баягы осталыктан да, осталыктан да тора. Осталыктан да тора. Минем өчен инде бу менә Балалар носки ярты көнгә дисәң була, менә бер пары бәйләргә була инде. Ә, можно ике-өч сәгатьтә дә бәйләргә, теге Бүленмичә. бүленмичә борчымасалар. Ә, бәләкәй балалар булгачтан соң бит инде ул бүленә, әллә ничә тапкырга. Шуннан соң инде ул кайвчакта бер-ике көн дә бәйләргә була инде. Әйе, соңгы күзәнәкне без ничек алабыз? Уң белән алыгыз, ярар Ә, уң белән.
Ә, Ярар инде юк башлар дип әйтик, әймегез. Ә менә шапкалар, э, кофталар бәйләү ул бөтенләй башка юнәлеш, әймегез, авыррактыр инде. Башта Әле җепне өйрәнгәнче, әйе. Куркыта. Болдырларны башлаганда бик-бик куркып дип әйтимме инде, теге җептән дә куркыш бит инде ул. Теге җепне белмәгәчтән соң шулай курка-курка башлаган идем. Шуңа да инде теге кешеләргә тәкъдим дә итмәгән идем. Үземнекеләргә генә, сеңлемнәремә, менә әниләремә, аларда сынап карадык. Хәзер инде шапкалар Җиңел шапканы бер көн эчендә бәйләргә була, рәхәтләнеп утырып, теге авыр узорлы ниле булмаса, ул менә свитерлар гына, кофталар гына инде озаграк була инде. Чөнки анда җиңнәрен дә бәйләргә кирәк, кулларын, бөтен гәүдәне бәйләргә кирәк. Ә, бәйләү өчен әле тынычландыра дип тә әйтәләр. Дөресме ул? Әйе, әйе. Минем өчен нык рәхәт инде менә э, берәр ничек борчу булсамы инде шунда теге арып киткән чакта булса да минем өчен ял менә энеләремне алам да утырам теге үз ниемдә э, дөньямда кайтадыр йөргән сымак инде әйттереп тынычланып рәхәтләнеп ул бит инде ул теге яраткан эшеңне эшләсәң Үзеңә рәхәт, үзең теге, ничектер әйтим, канатланасың, ниндидер эмоциональ энергия белән тупланасың.
Ә ошамый дип сүтеп аткан чаклар булдымы? Булды.
Әлбәттә, теге зур булса размеры. Әйе. Шуннан матур килеп чыкмаса, әй, ярый инде болай дип кенә калдырмыйм инде, теге Бәйлибез дә бәйлибез. Ны ак төс белән бәйлибез. Икенче так бәйләдек. Икенче Ә, ак белән генә. Әйе, ак белән генә.
Менә булды хәзер. Икен һәм икен булды беренче күзне былай бәйләми алдык, икенчесен бәйләдек, өченчесен бәйләми алабыз. Бәйләми генә. Күтәреп болай гына. Ә, менә былай иттереп.
Авайтер балабыз. Вот. Хәзер монсын дүртенчесен бәйлибез ак җеп белән. Уң беләнме? Уң белән, әйе.
Узор буенча карасагыз, аны как раз ул уң күз белән бара да. Сулны хәзер тагын бәйләмичә алабыз. Уңны бәйлибез ак белән. Менә шулай бәйлибез 20 күз. Сезнең ни буенча егерме күзне бәйлибез. Ә миндә егерме бер була. Унсигез, унтугыз, егерме.
Егерме беренче күзегез менә соң. Хәзер аны
Бик зур дикъкатьлек сорый бит әле бу. Әлбәттә, ул...
Монда рәхәтләре бәйләп утырыштык. Әлбәттә, ул әйтәләр, һей, башмак кына, шундый ни эш, әле бәясе шулай дигән булалар. Ә эшли башласаң, ул бердә ни түгел. Ул өйрәнеп беткәчтән соң гына, уже кул остары беткәч кенә җиңел. Ә баштагы вакытта мин үземне хәтерлим, әнте килеп чыкмагачтан соң ачулар да чыгадыр, ие, бүтән бәйләмим дә дип әйтә шаккадыр. Ансын бәйли. Ә минем зәңгәр җеп, яшел җеп кая китте? Аста калдымы мин? Ул сезнең монда калды, курыкмагыз. Ә әйләндерәбез. Менә әзрәк безнең узорыбыз әзрәк күренә башлады. Менә бу җирдә имин. Уртада гына була күрсен инде ул минем. Ярар. Ә әйләндерегез тиякка. Беренче күзне. Ә бу безнең сул як була.
Әйе, сул як була.
Хәзер беренче күзне бәйләмичә генә алабыз.
Акны. Әйе, бәйләмичә генә алабыз. Һәм җепне, ак җепне бу якка үзебезгә алга чыгарабыз. Менә бу бәйләп. Менә шулай шулай чыгарасыз да Теге күзне бәйләмичә тагын шулай төшереп кенә алып куясыз. Вот, булды, дөрес. Хәзер тегесен бәйлибез. Акны ак белән бәйлибез. Яшелен шулай иттереп төшереп кенә калдырабыз. Тиякта безнең бәйләнмәгән основной җеп бәйләнә.
Юк, ни матур булып калачак тиякта узор булып. Менә болай калачак ул менә теге лин менә сызым сызыклар сымак шикелле калачак. Ә, ие, ие.
Ә артка чыгарып бәйләсәң, ул матур булмый. Шуңа агын акка бәйлибез, бәйләнмәгәнен җепне алга чыгарып, бәйләмичә генә уң энәгә күчерәбез. Беренче күзне ничек без бәйләми алабыз? Гел һәрвакытта беренче күзне бәйләмичә генә алабыз.

Менә минекендә әйбәт күренә. Менә әйе, сезнекендә әйбәт күренә. Менә шушылай. И һәрбер вакытны менә шушы э, хәзер бит инде менә безгә 9 күз өстәлде. 43 күзгә мин, например, га кушам 9 күзне һәм тагын икегә бүләм дә. Шул икегә э, бүленгән э, төгәл бүленми, Шул түгел бүлеме беткән саннан соң киләсе күздә без тагын җыябыз ракушкалар и шулай җыя-җыя размерыннан итә башлыйбыз. Һәм үзебезгә кирәкле размер җиткәчтән соң бу чәчәкләрдә алабыз да инде әкренләп бетерә башлыйбыз. Шул бетерү бетергәчтән соң моннан мин үзем тегеп куям. Төрле кеше төрлечә бетерә, энә белән генә бетерә, ә мин моннан астын тегергә яратам инде. Юлия, сез әле носкилар гына түгел, ә